hei mic thar te hian vuah ve deuh a eng nge nih an dawn hriatthiam la har khawp mai umm tuna ka camera hman hi DJI action three a ni a tun kum chanve chho laia ka lei kha a ni a. aah ni ngei a ni ve tih te kha ka hre chak thin a. Action camera hrim hrim hi khan awt thei khawp a kan thian ho hian tichuan eng eng emaw youtube lampang ah te emaw-- mi neih te eng eng emaw hi khan en nasa khawp a pawisa pawng an nei chuang lo a hma erawh chu eng tin tin emaw ni kum chanve rawn nih chhoh khan hei d j i te pawh action three eh action four a rawn chhuah khan ah action three te hi a rawn tlawm ta viau mai a kan han hmu fu a flipkart atangin tun kum chanve june bawr vel nge july thlak a chiang ta lo. khang hian chah thleng ve ni a an lawm ve khawp mai a ahh chutih rual erawh chuan kan ngaih ang ngawt kha a lo ni lem lo a thla te kan la a a dah chhuah leh na tak tak kha kan lo nei hauh lo mai a dah that zel ri ngawt kha ahh theih reng te lo har a bak ah a hlu lo ve riau ni a hriat na te kha a awm ve deuh a ahh kan hman chin chin kan dah chhuah thenkhat te ho chu kan lak chhuah thenkhat te ho te chu-- youtube lamah te pawh khan hnam liam kan hnam liam ve zel a umm tihlah tak phei chuan ahh youtube channel te kan siam anga emaw ihh youtube ah te kan dah tha ang tih ngaihna reng reng kha kan hre lo hre thung a camera awh ni hman tawh leh tihna vel kha kan en thin a umm kan lo pawng awh ve tawh pasal a tawite te han hman tur ang chi te emaw. ka tih vel kha kan mitthla dan kha ni mai a mah erawh chu han call ve takah chuan eng eng emaw te kan lo record a phone ah te computer ah te a theih theih te kha han dah chhuak ve mai zel a ehh ka ti ang ringawt kha chu lo buai thlak reuh khawp mai a rin aina size a lo lian duh a theih reng a lo har khawp mai a ai chuan Then dah thana ni pah form in youtube lam pang ah te ni maw dah dan te kan zawng ve dawn maw tih ang khan an dah lut ve pawp pawp thin a ni en atan pawh khan kan ti chiah lo deuh a mahni in a dah thana te van avang in mahse hei umm tichuan theih ang tawk in an thiam dan dan ten hian han hmang ve a ehh eh zinna leh han khaw pawn vel han tlan chhuah ve zeuh zeuh hian kan hmang ve zeuh zeuh thin a ah thil hmuh nawm tak a phei chuan kan la thiam lem lo a kan tlan chak ve ngam lem lo a youtube a kan lo en thin ho. Ang kha chuan a hmuhnawm ve lem lo nih chu kan video te pawh kan tlan chak ve ngam lo va, bakah eh thil tih tur vak kha kan hre lo a, status tur tawi te te lak chhuah nan khan kan hman tam na ber kha a ni mai a. Umm thlaruk bawr vel December thlai la ral chiah lo a thlaruk phei chu la pum lo ang a, a ning lo tak hnu hian DJI DJI Action three ka hmuh dan te han sawi ve kan duh a, he camera hi. a chhuah tirh kha chuan a man a to ve zek mai a cheng singbi tling lo deuh in ka hria thum nga tanga thumriat bawr vel a nia ahh standard leh adventure combo a chhuak zel a dji ah chuan adventure combo phei kha chu a han to phian mahse sawi leh sawi hnu-- a tlawm hun lai takin an chah ve a chu pawh sam dat a nia kei an participate te a awm lem lo heti deuh tawp hi a ni mai a leh adventure kawngpui na rawn chhawm tha tak tak ho kha engmah a awm lem lo a thla ruk thlang a chuang kan call ve tak ah chuan enge ihh a that leh that lohna te ka hmuh dan te kha. A sawi ve zuai zuai dawn ni. Hemi ka lei hma hian youtube lampang ang te ni maw ah ka han en nasa thin khawp mai a. Tah chuan a compare pui thin ho hi a compare hi chu eng nen pawh han compare theih tho nain ah i hero eleven, hero twelve, hero ten te nen pawh an compare tho a. Tihkha a tam thin khawp mai a. Aah eeh a man ngaihtuah zawng zawng chuan he camera hi a chhe dawn miah lo mai. Thiam ve dan chinah kan han compare kan compare ve tak hnu khan a man te lo that zawk hret avang hian DJI khan an thlang ta a. Aah ka vedio lak chhuahna hmasa ber phei hi chu tha hi ka han ti reuh khawp mai a. Umm mahse a rei a. a video lak hrim hrim te leh thil dang hrim hrim mai chuan saisel na ka nei miah lo battery pawh hi tlo khawp mai a minute za sawm ruk te an eighty a heh loh theih dan ber a resolution te pawh aniang chu a hniam thei ber a kan dah khan DJI lampang ho chuan minute za sawm ruk daih tur angin an rawn siam a. GoPro te ho nen chuan a battery te pawh a in thlau ta viau mai a rina in a la rei thei a chuanin a lak chhuah ah pawh hi tha ve thaw khat riau in ka hria rawn hmang ta se mi hian hei chu DJ a ni a hei chu GoPro a nih hi an rawn tih nalh nalh theih ka ring chiah lo a marawh chu sawisel na lian deuh pakhat ve ni chu umm. Tin ka han zin chhuak a han lak vel hian noise hi tam reuh riau a, chutih rual rual chuan DJ hian mic pathum a rawn keng a tuna Exon Three hian mic adaptor tih vel te awm miah lo a khawpui chhung vel an chhuah khan tawng tawp hian aw hi la tha khawp mai a ihh camera dang aiin ti mai teng ka hmuh theih chin a nih chu. aw te hi a la tha riau mai a khawpui chhung tlan te kan lo tlan thaw lutuk hman lo ve deuh bawk nen a tha ve riau a amarawh chu zin nan te kan zin tum ah te te kha chuan hmang kan hmang ta a tah chiah chuan noise a chu tam lo thei lo a mic adaptor vel leh mic te kan hman lem loh avang khan umm eng emaw chen kha mic nei lo khan ka awm a. a tul na pawh ka hreh em em lo a mahse kan chhuah ve tak zeuh zeuh hnu a ka duh tak bera chu a bengchheng leh a thlihap ri a bengchhen em avang khan en let leh te khan nuam lem lo a. Tah chuan enge thang leh aw te youtube lamah hian khian en leh a chu engmah ka la hrelo camera lampang hrem action camera ah hrem hrem kha hmel chhiat kha kan la neih ngai lo vang khan kan en kual a kan hmuh thin tam tak go pro in a lak aah an tawng hriah kak leh bike nalh deuh deuh. te kan ngaithla a kan en tha reng a khang te nen an compare na te leh an hman thin dan te khan en ta tak tak mai a d j hian lai hnai mai a lei tur ti mai teh ang go pro ina chhawm thenkhat tha tak tak umm website lar amazon flipkart tih te pawh snapdeal te pawh a ni ang chu khang vela han chah mai tur kha-- Mai ka doctor mumal reng reng hi lo nei ta hauh lo mai a, umm enge tha ang vai ho hian a han uar khawp mai a mai ka doctor chi hrang hrang tha thenah chuan ama hi type c ni vang in type c earphone ten vuah lut tawp a vai ho hian tha zeuh tha ve deuh deuh te pawh a awm a aw bik la hria nih chu chuanin a then chu ngaihna awm thlawt lo kan thianpa earphone. Aw naute earphone kha type c ni tho se a hman ve thei anga ka tia sales u kan kal sawn ka vit phei ve ngawt mai a eee phei ngaihthlak tlak mang awm lo a a ri kha tawng pawh a chher chawi chawi a eee sound kha engmah la tha theih lo a bike hi te pawh hi chu nuih za thlak lutuk tikhan mil deuh bik riau te kha lo nei ve zel kha lo nia umm. Ka en ka en hnu hian ih bawia te an lo fak khawp mai a, eng lohah hi chuan website dangah hi chuan hman deuh khan adaptor hi chu a awm a, DJI Osmo Audio Adaptor tih hi a awm a, a man pawh a to fang mai a, khatiang kha India side thenkhat ho ah hian hmuh tur a awm ta reng reng lo mai a, leh camera leh accessories. a kan neih chang tlun ber pawh a riki te ho te kan va en khan khatiang lampang kha lo awm ngai reng reng lo mai a min lo offer tak ber a chu tichuan boya byk four hei hi axon three te pawh la mil vek an ti ta a leh hei hi chu hemi adaptor hi chu-- umm thil dangah pawh hmanna tam khawp mai a hetah hian a lo hman ve theih tih na mai a nih chu ihh D J I ho mic adaptor pangngai tak tak kha a ni lo a chu chu min kawh hmuh tha ber kha a ni a leh a mic ah hian moana tih nge maw ni A U four hundred tih kha min ka lei tel bawk a manna khawp mai kha thil kha a man a to vak lo ngaihtuahin a tha riau a tichuan-- mic te pawh chuan lei ve tarin aiin adapter teh kha a hmai ka pa hian a earphone ngaihthlak theihna tur a ti a adapter ang chi kha a lo lei a zahnih in a lo lei a hla te chu ngaihthlak theih mai a hemi ka ven ve kha tiang deuh mai ni tur khan ka ngai a ka rin aia lo tawh a sanghnih dawn man kha a lo nia a hauh tehlul nen khan. mahse tha turah te pawh ka han ngai a ngaih ngam deuh in ngaih tha deuh in ka lei a a mic nen ah chuan tan vua aw ha chher ta chuai chuai mai a tih vak ngaih na kha a awm lo a exon three ah hian DB a decibel a nen chu gain te kha a lo a lo thlak thei a. tah chuan plus twenty DB leh minus twelve DB thleng a set theih a DJI Action three ka hman bik ah hian a aia set hniam theih te kha awm angem ka hre chiah lo a a zero DB a kan dah khan khami mic nen a kan eng lo khan he khai aw kha a chher ta chawi chawi mai a ngaih a buai thlak khawp mai a ngaih thlak leh en let leh te pawh a a hah thlak lek lek a. Aa DB kha set theih kha mawle kan tia tlem tlem in kan set thla ta tir tir a kan test zel bawk a test a video te pawh i then ah chuan la awm mai thei hala delete lo hlawm in ka hria tichuan hnuah Maina Hruaifiang a theih tawp kha kan thleng ta tah pawh khan a tha ta mang hauh lo mai a. aw kha chu a la fiah tho mahse ka zawn ah hian ama aw a hmawr kan dah khan a ring lutuk nge kan hnaih lutuk nge khatiang chher chuai chuai ang kha a awm ta reuh se a. pawisa thil tawh mi dang ngaih chuan thil tawh over ni lem lo mah se ka pawisa sen ka pawisa nei loh leh ka sen zat hi ngaih tuah khan hman tlak loh mai tur kha chuan ka ui khawp mai a tih vak ngaihna ka hre lo a tichuan a ri phite lampang te kha ka han zawt fiah ve leh deuh a ihh khami bakah chu option dang kha awm lem lo vang khan tih vak ngaihna an hre bik. Anih lohin ka hria a, ah a buaithlak ve reuh khawp mai a, mahse hei AU four hundred kan tih muana kha tiin ka hria, Maona zawk nge mawni, khami kha ka hmang ta lo a, kan u hian phone mic phone mic a lo chah ve hi a hming pawh ka hre ta lo. chu chu lian deuh lenglawng mai hi nia man pawh man na vak lo a chu chu a mil nge mil lo kha khan en a kan ngaihthlak chin ah kha chuan aw kha la fiah ta riau a ehe a chher a awm dawn lo nih hi a hei hi hmang chhin teng ka ti a hei tunah chu chu kan test pah bawk a ni a. tah chuan in chhung vela han lak a chuan aw kha la fiah khawp mai a chher ta kha awm ta lem lo a ihh nakinah hman tlak tak tak pangai kha chu eh a ni lem chuang in ka ring lo a chu chu dji ho hi ka en leh a youtube lampang ah te ni maw ka phak ang tawk ta in ka en nasa khawp mai a a chungah chuan duh thlan tur vak hi lo awm reng reng lo a a nei tha ber pawl leh tha ve ber nia ka hriat ho ah pawh hian. ihh a ai tha chu awm tawh lo ang an tih te chung ho a ziah zel chu D J I ho an wireless mic ho kha tha zel a wireless mic man tlawm leh lai a hmuna kan hmuh theih hnai vai ho hi eng nge an phei chu ka hre lem lo a vai ho ina an test na thenkhat ah chuan leh sap ho te pawh a ni ang chu D J I mic ho kha an wireless mic ho kha to khawp mai a khan en chhin a a camera man zat doh thaw te kha lo ni leh ta lung mai a ehe keini ang hman phak kha chu ni leh dawn hauh lo a mahse chungah te pawh chuan chung ho hmang kan en pawh chuan leh mizo ah pawh hman deuh khan D J I action four leh action five hmang a right thin te leh tih vel kan en khan a tha ve deuh nia ka hriat ho ah pawh. GoPro te angin a tluk GoPro te kha a tluk ta hauh lo mai a umm chung ho zia ve deuh deuh nia ka hriat te ho te chuan an aw a hriah hle a an lirtheiri erawh aa hriat tur mang awm lo thung ta kha kha. ho ve leh deuh tihna kha ka nei se a umm GoPro mahni lohah kan thianpa in kan thianpa hian a chah thar a ani pawh action camera la nei ngai bik lo nia GoPro lei thung a ni chuan mic adaptor te an test a a video thenkhat kan en khan a aw clear hle a bike ri te pawh tia slow ring ringawt pawhin a. a la tha khawp mai a ih DJ hi thil dangah sehselna ka nei lem lo a GoPro te nena khai khin zawng zawng in umm ka sehselna neih len tak ber chu mic moto vlog thin tan phei chuan duh than ber hi chu a ni lo mai ang a thil dangah hi chuan tha viau mah se la tih te kha ngaihtuah mai mai a. a hran pa kan nei tel duh hrim hrim a nih chuan a tha viau a a nih lem loh chuan engkim ah dijai vek hmang tur chuan duh khawp loh na ka sawi tak hi chu an neih len vek ka ring a mu ta vlawk nan aw chel a tha bike ri vel a lak that leh si loh khan duh khawp awm lo em em mai a aia tha duh than tur awm reng lai in. I DG ai hram hram han tia kha a lar zual ho phei chuan an hmang duin ka ring lem lo a. Mahse keini angah te chuan neih ve satliah eng emaw thut a cover na tur a lo awm ve te kha a zia e. Tih a ho tan keini ang ho tanin a tawk viau a. Tunah hian Exxon five pro hi rawn chhuak leh tawh a, pui khawp mai a hei hi kawng hrang hrangin. va thin rim hmel ve tih zam nasa deuh bawk a ni kha chu leh pakhatah chuan GoPro ho ina ah nena enkawp hian DJ ho hi a video hi a dang a dang hret a umm mitin ina kan hmuh ang hi-- a la tha zawkin ka hria awm zia chu a ni chu ral zawk a maw ni aw ka ti a chu chu tam tak tana thain a tha lo zawk thei a thenkhatah chuan umm a dang deuh em aw ka ti a a lak chhuah hi a video lak chhuah hi GoPro te nena khai khinin a dang deuh niin ka hria a cheibawl thiam tan phei chuan a tha zawk mai thei a ni lem lo ahh kan lak chhuah ang hmang ve leh tawp chi kan nih kha chuan. Gopur nen chuan tlemin a in ang lo deuh a, hei tuna ka lakna hi two point seven k sixty fps a nia hei pawhin ka la khat khawp mai biakinah heta ka sawi loh thenkhat te pawh en thei mai turin kan la ti tur ah a ngai ila. ka sawi ta ang khan han neih ve tak si chuan a hman na awm lem lo a ihh hman chhuah leh na kha a awm lem lo youtube lama mahni dah that a then ah phei chuan private hi ka dah teuh a private loh te pawh ka nei tho a public a mi en theih tur mai han tih te a hma kan ngaih dan ang ngawt kha chu tlem chu lo ni lo deuh a mi en atan ka ti lo. Ni en atan ka ti lo, keimah video dah that na tur a ni mai. Ang khan ka la ngai ta tirah chuan hna erawh chu emm pahnih pathum vel kan dah chuk a, view tlem a lo awm ve khan ni za thlak khawp mai a, view te hi pui lo thei khawp a. Chung vel en chuan aaa private a dah reng rih ngawt ai pawn i thenkhat video thenkhat te chu public ah te hian dah ve ila tihna rilru kha reng a lo nei ve zel ta ti khan. a thenkhat te chu mi en theih tur te pawh khan khan a chhuak ve a chutiang vel chu ni e. vawiin hi ni sawm December ni sawm a ni a he lampang pawh ka tlan khat khawp mai a mi in lo tam ta riau ka ngaih bel deuh nge ni mi chhuak vakah hi. kan tam tan em mawni aw te ka ti kan hnathawhna te nen ngaihtuah chuan heng lampang chhuah hi a khat khawp mai a kan chhuah ve tum pawn zan lampang te an lo ni leh tawh a kan chhuah ve zeuh tum leh tun chu december thla tir te mah la ni se mi hi kan tam reuh. Eng ka hriat liat thei phei chu hei tam khawp mai ding nghal. Umm Aizawl chu a liat thei tam chak bawk a, Trailer tan a tlan ngaihna awm miah lo te hian a van zam zing khawpui chhung phei chu a zam zing ve ta khawp mai. Lirthei a pung chak deuh bawk a ni. bakah an sin na kan seng deuh khan christmas boruak vel naupang exam a sang lampang ho university lampang te chu exam ten la nei ve thei a tih lo ah chuan a then hi chu exam te an nei zo tawh hlawm a school te hian kal an chawl tlang tawh hlawm nge mawni mi-- kan tam ta riau mai hun hi kal chak khawp mai ka tia kum tina nuam ka tih ber thin dan chu november ni sawm panga atang hian boruak ni sawm panga te mai ang aw ni sawm panga hnu lampang hi ka kham lo thei khawp mai a ni te ka ui thei khawp mai a tih tur em em nei lem loh pawn a boruak hi nuam a ni. ahh mi kan zalen chhoh hun lai vel te ahh krismas boruak an ni chho vel te nen boruak nawm hun lai tak ni ve in ka hria ka ui thin bawk hun te hi kal chak bik reng ka hria heng hun lai hian ahh. DJ action three ah khan an let leh tail a he camera hi a hun lai khan GoPro hi kan pawisa neih dan ngaih tawh khan GoPro hi rotate ai khan tlem in a tlawm hlek a ehh. ngaih tawh ngaih tawh khan kan hmana tur zawng zawng nen DJ ka hmang ta a an thiante an thianpa mai an hero ten a rawn nei a kan chhuahna hi a inrual thei khawp mai a video te pawh kan siam dun fo a compare theih an awm takah chuan. Gopo nge nge na hi lo tam khawp mai a, DJI ka duh zawkna pawh tam khawp tho a, an that leh that lohna kha an thatna leh that lohna kha a inang lo a ni ber maiin eeh kan en duh dan ber tia a la chhuak tawpa hi ka sawi thiam lo a video hrim hrima hi DJI hi a chhiat lem lo vang hian. Ehh ka duh tawk mai a, marawh chu kawng hrang hrang ah compare tur ten lo awm hnai vai ta bawk nen tun hnai ah ka duh khawp loh na ni chin a ka sawi. Mic leh mic adaptor avang khan ahh khami ngo ngo kha chuan di GoPro kha chu dah san loh thei ni lo a DJI ho in. motor vlog tana dji ho in mic adapter mumal an han neih loh vang nge ni an wireless mic ho tha viau hlawm a chutih rual erawh chuan GoPro a nen bawk a compare leh kha chuan a la tluk lo nasa tho a ah tiang vel chu a ni duhkhawp lohna kha a langsar leh sual a nih ber mai chu. tuna ka hriat chak tak ber pakhat chu hemi video en hi ka chak tawh a teh daih a ih tuna ka mic hman lai mek hi chhun a chin a kan sawi tak ka uiin a lo nei sa khan hi a hming pawh ka hrelo han sawi mai dawn in. mahni ka en chhinna kha chuan aw chher leh tih vel kha a awm lem lo a a hei a a bike sound a la tha lo tih vel kha chu ka buai peih chiah tawh lo ih a nihna ang anga hman kha a ni mai a ah problem diam lutuk bonnet chu anglo duh khawp lohna kha a ni deuh mai a ah ka en chak ber zawk ah chu hemi mic hi aw te hi chher lem lo in a la them. tih vel kha ka hriat chak ber pakhat a ni bawk a aw tal a fiah kha chuan D J ho chuan tih vak ngaihna awm lo ngaihdam a ngai ni mai a J Lalrosang a nih kha kha chu